Ke wova lé ŋku ɖe mía si menɔlawo gbɔ. Emɔa tso hatɔ godo heɖo trɔku me kɔ. Woƒo mɔ mɔ emɔ hã gbɔ na mí.
E fiye wodzi wò ɖo, fiye nènɔ ŋu etsi. E medi be masẽ nu ɖeka gɔme na wò. Ye ma yi mɔ tsia nɔ ɖɔɖɔm nɔ ɖɔɖɔm ɖi. Leke miewɔ afi survive till now? Ke mieva ɖo mami me eye mietso lãwo si me ŋua mieva ɖo mami me yi ke mie edo ge ɖe miaƒe edome me tsitsi ɖeka dzi wa aɖe ƒe ŋkɔ na mi. E abe aleke ko miewɔ mɔa wa ɖe nu ɖeka vem na mi le mami me dua me afia. E tɔgbi na yɔ wò ŋkɔ na mi. Nye kue CK Tagbɔ. Meɖe ku?
CK Tagbɔ. CK Tagbɔ. E.
Ok.
Eyi ke nana minya be yeƒe ŋkɔ nye CK tagbɔ e tso ya yi ke nenɔ du ya me tso ƒe ɖevi ɖevi ŋu va de atsi ne fifia etsi ɖa me nyawo kple xuxi ɖewo le dua me na mi etsi ɖa me nya ɖe leke wokɔ dzɔna le du ya me na ɖe na ame na ame. O na na si tsi ɖa me nya wɔ enye nuwo dzɔ kple dua va yi yi dzi kɔ mia le. Ekaka gbɔsusu kple nuzɔzɔ wɔ etɔ ʋua xe ko tsia megate ŋu flo ɖuna abe ale wònɔ ena sa ene o. Ko so ƒedzinu ada atɔ̃, ada, adre kɔ. Edze egɔme womegakpɔ nɔƒe o. Ɖeviwo va suku yi nyawo hã ezɔ dɔ. Ko fifia míedzi tso duyiɖewo gbɔ ye be mɔ ye dzi wòato Ne tɔʋuɔ, etsi sesẽa nate ŋu adzo kaba. Ne míewo fetrigblẽwo dede, tadigblewo dede, tomatosigblẽwo dedea, ne wògayi dzi abe ale yi wònɔ anyi sa ene. Ke meɖo ta flati ne míwo dukplɔla be míawo míakɔ dama ho ye míaƒe MP-wo ke míeso Kota Ntoame wo vava be míagbɔ ɣeshiaɣi kuxiwo kpɔ. Gake wɔna aɖeke medo ta ɖa fia mía kpɔ kpɔ de dzesi be yeɖo hã de dzesi be ne amewo le esi ŋutɔ me nye keta ŋutɔ mea, fukpekpea ɖeka dze ɖeka vie o. Ko medo taflatse be mía mɔnyawoa

Emɔa tso hatɔ godo heɖo tse ku me kɔ. Wokpɔ mɔ mɔ mɔ hã gbɔ na mì be míado go fukpekpea me. Etsia ɖeɖɔ xɔmɔ suku kpɔ edzi. Ɖevi mɔ gayi sukɔ enu na so ye amamanɔmi sukuxɔ le afi ya hã mewo nye sukuxɔ o. Ne ekpɔe aɖi aɖi kokoe nɛ o. Evɔ ne edo ɖe du sue kekeake mea O sukuxɔ nye be sukuxɔ yi o mi ya tɔe va zu abe ni ma gboti xɔ ene. Ta me ɖe kuku. E tɔ tɔ ebe ezu abe ŋka nene. Ni ma. Ni ma gboti xɔ. Ee. Ta me ɖe kuku. Mɔlɛ ku ɖe sukua ŋtsi. Ke mi wo ŋɔnya. Esi edzɔdzɔ vivivo enu la kasu míaɖe tomatosi gbade, fetri gbade, atadi gbe. Ta medi be nàkɔ afia na. Edɔ kawoe nye dɔ koŋ miete miewɔna le du ya me? Agbledɔ.
Agbledɔa, ekawo ekawo na nàtɔ asi me? Ebligble, tadigble, fetri, Tomatosi, wonye dɔ míewɔna le afii. Fufu nye mamlɛa. Ta fufu ŋue nye mamlɛtɔ kekeake. Mm, esia ɖo hã, ya nɔ tsia me. Ne tsia ya míekɔ, mie miesẽnɛ. Ta míeɖe dukɔ kuku ɖe kuku ƒom. Míaƒo kuku ne ya mía ŋgɔgbetɔ nye Mahama. Wokpɔnɛ ŋutɔ míaƒe sewɔtakpekpe mee la. Yike nye Honourable Dzidzɔli Gakpea. Ɛ ne.
Wòakpe ɖe mía ŋu eƒe ame alo eƒe ne ame kɔ hafi eƒe ame tsatsa bubu kɔ. Ŋkɔ nanɔ mía gbɔ tegbetegbe. Míaƒe dɔdeasiawoe nye ma, míaƒe gbedeasiawoe nye ma. Eyi ne míaƒe dukplɔla be míaɖe kuku míele tsi ŋutɔ me, míele keta ŋutɔ me ete Ta meɖe kuku, esi ɖe afi ma. Asi ɖe afi ma yi ke medi be mabia wò biabia ɖeka yi ke ko na aɖo eŋu nam abe edumemetsitsi gã ɖeka yi ke na aɖo me nam enye eh, be edu ya fia le du ya me tso ya yi eƒe aɖe me ke eh, fi ya wodzi wò ɖo fi ya nenɔ ʋu etsi eh, medi be mase nu ɖeka gɔme nɔ ye ma yi mɔ tsia nɔ ɖɔɖɔm nɔ ɖɔɖɔm ɖi leke miewɔ afi survive till now. Eye sa tsia nɔ ɖɔɖɔ ma agblɔ be esa mu ga mu xi o ne tsia ada ɖɔ ne zo kɔ amu aga va yi ɖo tɔ tɔ tɔ ye le domea gake mía mía dzi le wo te na kpɔ mía de wo de na agblea mía de na ta fifia ye ne wo mía dzi le wo va zo vɔ kɔ sisi sia kple nuwo ɖɔm ɖe kɔkɔm ɖe tɔʋuwo me ko. Tɔʋɔxe, ko mege fifia wo xea mɔ ŋu vɔ so gake kokoko tsia ga ƒlɔ ɖem na mi koko. Ta tɔʋɔwo xe xa yi na be etsia ɖɔɖɔ tɔ eku teƒe xɔm agble ade ɖe nɔnɔme gbe tsi. Yike tɔgbi nana mia nya be Yewomayi mɔ ke yewo fofo alo yewo tɔgbuiwo nɔ anyia? Etsia eva yina kakea, e, eshina le eɖokui si yi ke wòshina va nɔ yiyim. Yi ke fifia woa, enu yi va dzɔ be wòhe wòɖɔɖrɔm yi ke teƒe yiwo ke meɖɔna vana tsã o vava ma ye nye be, e, etɔ, etɔ ka yi ke wonye teƒe yiwo ke tsia tsrena va yina Wova xe. Leke míawɔe hafi eŋe mɔwo me nakɔ kple susu be etsia ƒe yiyi kabakaba na anye nu yi ke woƒe agbledede, enu yi woyɔ be ye wowɔna le afia nye nu vevie ŋkɔ yi ke míehiãna le Ghana dukɔ me. Fetri, tomatoes, tadi kple nu mawoa, wonye nu yiwo ke míenyina, míezãna le Ghana dukɔ ya me eyi ke ne ɖe tsona afia yi ke etsia nanam be megali oa, efia be wonu tsitsi mee ma yi ke mía edom ɖe domeme tsitsiwo gbɔ Ame, ame yiwo ke wɔna nyateƒe kpɔmegbea, woakpe ɖe edu ya me ŋu kple su be enu yi ke woawɔ ne su fukpekpe yi wo ŋu na tsia, woasɔlvi na wo tɔxɛ. Anke me, e, tɔgbui medo, meda akpe na wo be neɖo dze nam le egbea ƒe ŋkekea me. Gake ebe Nima ƒe e, gboti xɔ ɖe, leke enɔ Nima kpɔ? Eo, me, vinyewo nɔ afi mi dza. Etɔgbuiaviwo li me nɔ edzi edzi ko.